Oyo mwana one gaki gani nkoeria nkong'akera, Rirudi! Konya bakomorora otamare ere timanyeti nki kiaba, ere timanyeti nki kiaba bakocha komoita gaki, Oyo omwana one.
Omonto omorigereria nkagerete ng'a mwaigure amang'ana a chire nkuma ase emetandao, chiredio boigo na ase chinsemo chinde buna, omosacha naro oyomo korwa chinsemo chia kiobegi. onacha abana baye babere emetwe. Na buna togokwana iga, abana abwo nigo bakwete, na nigo twachire ensemo eye iga oise korigereria are gotore Kiobe egi police station, nigo twachire tosoe ekenyoro. Aye iga ere Kiobe egi, eward ya Masige East, ime ye constituency ya Bobasi, ecounty ya Akisi. Ase egekora eki giakorekana, ng'uma oino nsa ekona eya, nontagete togende Torora ase obwana abo baiterwa, ng'ai babekwa, gotema ko understand ehistory ya y'omosacha oyo ng'a ninki kiagera ri riswali togochi koirana rituko ria rero ndiri ng'a ngento ki eke kiairera omosacha omoibori kobwata abana baye kabisa, obabeka inse, obanyenya na omooro, Goika ogokwa narigereria ebiche eyio mpaka yandoma twarege chinsemo chia Marani aria gokwanera amang'ana aya a Bebisagi na oyorusia bw'amaiso. Ekero esimi yacha abanto nigo banyegerigwe omwancho omorigereria naende Kisi yabeire kebwate ebisango ebinge lakini nkagerete ng'a goetera ase okobiorokia obo iga ng'a mbike amatuko are bosio ntagete obwatana amo nainche nkoire ebinyoroma torakwana nabanto baria tokonyora amo aria baratwerere ake ng'a inki eke kiaba naende ninki kiagera eng'ana eye iga ekogosa yakoreka. Ntoke tobwatane amo nainche ase esabari, ekero togosoa ebinyoro omaiga torakore amang'ana abere atato, erio goteema komanya ng'a ninki gose kiaba. Gaki tata, ee, karibu gocha, reba ango, mm, kenyoro eke naki gekorokwa.

Ochia.
Mh, buna tokoenda igo. Abanyene ki bare omo? Mh? Abanyene ki bare omo bakobae story? Abi?
Abanyene noo bare.
Ah, mwancho omoregereria aiga eswekire gotwekera ase efamiri, eyio ase tware kogotebia ase egento eke giakoreka iga. Gose korigereria isiko aiga abanto obaichire, ebaumatete bakumeti ng'a ninki kegendererete, naki rende tobachire gotema gokwana nabarabwo, erinde tomanye ng'a ninki kegendererete. Gose korigereria aiga abanto nigo baichire ase obonge, kera egento kiogokumia buna abagusii, giatoichaniri, nigo toondogete, tosinyire eki togokora. Lakini rende eng'ana nere ng'a efamiri ere emegwe, ekero togendererete korigia ng'a ninki eke gose giakoreka, ntobe togokwana abang'ina mbare iga abanene, abagaka mbare iga abanene, bamura mbare iga abanene, tobe togokwana nabarabwo eri tomanye ng'a ninki eke iga gose giakoreka korwa chinsa ime chigachoka egi. Ekomba one nere omochie noro oyo igaa iga, nabo totagete goeta iga torarigererie ng'a ninki kegendererete. Mwanche omorigereria, yanyarekanire ng'a nonye riberera rira rinene. Abanto bagendererete korera, abanto bagendererete kweumia, naikire konyora tata omwabo omomura oyo abana aba, oyio ore sokoro y'abana aba bono, babuturwe omotwe. Eganga namorigeria nerinte getatuerere ehistoria y'omwana oye, ase nini indi aiboretwe gocha gocha emiaka erenge abwate ng'a kiamokineti goika ase ekera rero. Mogaka ritang'ani ntagete ngotebie ng'a pore ase ogosiria abachukoro bao babere, naende togosaba ng'a Nyasaye akoremie. Chingaki echiika chi'obokong'u. Ng'aki okorokwa. Inche erieta riane nkorokwa Jackson Ontita Saramu. Yes.
Ninche omoibori bw'omwana oyo oyo. Aba baakwa nabachokoro bane. Um, omomura oyo osira. Eh, omomura oyo okora ege, egento eke. Ng'aki akorokwa amarieta aya onsi. Nelson Momanyi Ontita. Nelson Momanyi, emiaka ere nkabwate? Iga abwate emiaka 35.

Twamoirire bosongo, twamoirire Aga Khan Kisumu, naende twamotransferire twamoirire provincial of Kakamega hospital, lakini tayari echo enchera tirakora ki tirarorekana, lakini ngocha are rende oira mutare lakini ngocha are oira mutare rende oira mutare ngaki entambe ake, twarora ng'a bono nkogwena are twasemeria, lakini naende omanya gocha ekero akumretire ocha naende obe obobe mono. Bono ase obweng'e oyagete rituko ematuko egoika eyaiga, nkogenda are ekanisa. Bono goika mambia mo igo tokoragerera abana aba buna barenge abana baye buna achagete korwara oirire chibesa chinyinge sana twaooneire amaremo, rakini bono goika mambia ekero twachaka konywa echae kagwae tari tokonywera igaa, ekiagera oroche abana aba abana aba baye abwate ng'a ng'aki tari tokomoira mbari konya aa. Bono mokaye agakonda akogenda agasibimi iga agocha na agake. Bono ocha mambia twanywe echae gaka gwaito. Amatuko aya gagosaba sana. Ekero oche otebe ng'a tata karasaba to tomanye gochia gokora ki? Tomochi korara. Twasabera enyomba enene, batirimoka bachi korara. Bono mambia obo aboka kama kawaida. Totaraika abwo kero kende, Paul ase okogotenenia, eh, eke eria achagete korwara, mborweri ki ekero mwachiete nyagitari, nyagitari entang'ani, mborweri ki mwatebeti gwarwarete? Morwaire mbwate ogete obuya igo. Morwaire mbware kororekana buya igo. Tatiga rende bono, yaani ekesungusungu naki ekiarorekanete ng'a nabwate eproblemu ase emeke yaye. Eeh. Agochia ogwensia orori Eeh. goakera nse. Goakera nse. Aha.
Eeh, eyio yoka nero yabete pronounced. Bono ekero mokomoira nyagitari atari goteba naende naende mokomoira nyagitari ende next ng'aki, igo tokomoira nonye, nonye nkericho. Bono oyabete pronounced ng'a igo matara agochia gochekigwa, but because we are unable we did not take him, we were preparing ng'aki tokora tonyore chibesa. It is family oirire chibesa chinyinge onye namoremo twaoniri, lakini tayari tirakora ki? Ti yaani ntoraikera.
Eh, korwa maega igo nakoorokia dalili ende yonsi maybe ya okominyokia omonto, gose kobogoria omooro ko kogosereria omonto, korwa maega iga go gotatiga rero.

Ekiagera iga aragerete endagera enke, ekarorekana ng'a ng'aki rero ak, aba iga. Bono ekere bachiete korara, maambia baboka, nabo bakoboka kawaida, abana aba, abana aba abachukuru bane igo tomenyete nabarabwo igo tokorara amo nabarabwo. Bagenda maate maambia bachia koyia omwana are omoke, oyio aita bono. Bono bono bacha ba, twa, twanywa echae igaa iga, echae omong'ina arosete insaa kumi na mbiri ya maambia, twanywa saa moja, twatigara ng'a twachire gotara echae, tarora gati kende gionsi. Bono. Ekero naigwe ng'a obogoirie ebieti otirimbokire, abana aba abanene ba Arumageo baachare koresa togotora echaye, nabuga ng'a eng'ombe ache korigeria chinsiaga. Nabo bantebie abana aba ng'a ochire korigeria eng'ombe chinsiaga, intwe twagenderera gotora. Chiaba saa tatu, oiche roro, oche oika oirana, oirana, omanye gocha ochiche ore na ebieti. ochoika iga aria, ontebie, Daddy, nachire kogengerwa. Namoboria, nobwate ebesa egere moe? Ontebie, nimbwate ebesa. Arue ekero asoka epaara, narore ng'a omwana oyo one kobogoria ebeti ng'a inche kabere ase kogengerwa nere boria, namobwatia. Ekero namobwatia oika aria, oirana gocha. Chinsa echi chiarenge iga? Chiarenge ang'e isato na enusu. Isato na enusu chi'amambia? Ee. oikoirana gocha. Chirigeti nsa ime chirigeti teka nkeo chibe nsa ime. Oikoirana gocha ekero erende gocha nansa omong'ina ontebie ng'aki omomura oo ng'aki ng'aki akare kotana ne Beteli arage onte otakoramobwati. Namobwati bono gocha. Tatageti monto amobwati iga akwa akwayerera bwango narora ng'a iga akomonyoka. Nki akare komonyoka ere ntamomonyoki? Omonyoka gocha oyo tari oraonyora bono atambe korwa rogoro kagocha kumbe tatagete mo morore kende. Otino mpaka natebie na omwana oyo ng'etera abwo goika Naye eterabu iga egere orore ase akogenda gochia, ocha rioka buna ante na inee namorero ogotirimboka rioka abweke enchera goika, osoe ebituma ime, namobwate goika, nabo are nebeheti. Ngochia goika ebituma ime, nanyora omobere bwa omwana one okorete ki? Otambokire kare ochiire maate maate goika, omobere bwa omwana one ore, omwana omonene ake, obwate emiaka two two years and half. gotirimboka bono. Taranyora omwana oye rende chinduru abanto baye ekero twagachi twa riakwa erio oyo, ntoranyore oyonde. Tokagereti ng'a oyonde esara ere bori rende nakorete ki? Noare. Noare. Naki nkoigwa igoro na omwate, nanyora nere iga araire egetima ate iga yare Iga aba babere mwabatiga baraire mambia ekero mwasoka kogenda gotora echae. O- oyonde ntwara ntwanywa nere echae, oyo Mambia. omonene ake. Aha. Eeh. Ekero aika abwegeti, iga are komonya komonoka sana, oike epaara, abanto baakire enduru. Ritwani aro oyo okabere abanto baichoire obwatiro, na riabwatwe okogenda gochia Kiobegi, are nebeti ouru rende ebeti eyio obwate oiru polisi station ya Kiobegi, igo yaba surrendered gochia oo. Ekero kende ere ekero agokwana, ng'aki agoteba?
Iga agoteba ng'a orwarire engaki entambe, naende chibesa twaitire chinyinge, tari kogwena. Eye ne statement ya Yofu today after. Bono nabo are gokora kende gionsi gose aite abanto bonsi nere aite.
Ekero ebinto bionsi bigokoreka mama omo abe abana ng'ai arenge?
Tarenge rogoro ase echae? O igo mwatira aye omorogi oo na nere nere gochia gotora echae. Gochia gotora echae yabo rogoro aye yaito. Igo bono ogweita oko iga arenge ng'a bono oikire omoerio atagete gweita, Akore akore ebinto amanye goeita, eh, akore ebinto bimo. Igo nonye ninwe mware kobera kende nabo kiaroche go. Eeh, nabo kiaroche gotobera. Mbuya mono pole, togosaba ng'a Nyasaye tiga abareme chingaki echi iga chi'obokong'u. Mbuya mono. Nkorokureche Nyamiso Ntito, Bwanene oye abamoko. Amasiko ya East, bono egeisita eke giakorekanire ase enka eye, omwana oyo nigo orarwarire amatuko amange, na ekero arwarire amatuko amange, tana gokora gento kero ki kere buna eke. Ekero achagete two o nine, are gosoma nyamache high school, agasoma agaika form three. ogochaka korwara. Orwarire igo, tokarora ng'a tiga achaka, akore egasi nonya eye emeko eye eyamaboko ekiagera rende onye nguru chinde nchi arakorere, nabo arakore nonya ya amaboko. Ochire orwarire twamorwarire chinyagitari ao ao, lakini chitabwati matumaini, torora ng'a obeire buya nonya two weeks to one month, twanyora ng'a naende nagendererete korwara. Bono ase okoo ase esamari, igoro nabo twarenge buya korwa moiso onde, nabwate etofauti nsinini, lakini rende tokarora ng'a naende ochenchiri obeire buya. Igoro, togacha amaboroba togakora endagera, omong'ina oye nobo arenge nere rikaa, agakora endagera tokaria, togasaba. Akabatebia bono genda buya, genda nyo genda morare genda buya, abana abwo abake bagatigara abwo mwane rogoro, barabwo bakagenda. Bono ekero bwaki bono maambia, twarosia echae ekiagera nabo tokoragera amo, baacha korwa maate, naende nere otang'ane gocha igaa. Namokwania Nelson mbuya ore, ontebia mbuya ande, rero ng'aki oraire? Ontebia ndaire rero nari bono rero nari ndaire buya pi. Namotebia nari ntibwakire, bwata egekombe onywe echae, onywe echae egekombe ekemo, twachia komomentera eria kabere, oteba yaya ere tindi konyinywete buna igo onyigotete, lakini iga ache goika chinsagete inywe. Bono twarora ng'a tabwati aria mbaya sana. Twama, natebia omwana mosokerie ekerogo isiko, aisaranse aroro, omosokeria isiko naintwe twasokia ebitonga, natebia na omong'ina oye ng'a togende bono, tochie otore echae, ekiagera oyo ndoche ng'a mbuya are rero, omwana oria twamotiga ogosibia ebinto. Bono igo togoika are igoro chinsa echi inye iga, inye iga isano, naboria omwana naro onyanchete sana, okona kombwati. Amo naboria omwana omwabo ng'a ng'ai bono oke muma agenda, naki rero atarache nancheti gotora echae, oteba yaya riria rika akare, omwana oyio namotebi kare agende oramorore aka, ng'ai rende agende ekiagera taracha. Bono bono, omwana oria oyicha, ocha korora omwana oyo ocha onyora omwana takoreti ki? Mwana taiyo. Namotebi genda omocheki naende mochie enyomba ya moino, namotebi oteba genda omonto taiyo, bono ekero twaa ekero twakora igo, ng'ina o ng'ina oyiche gocha ontebi tiga ndagenda, nchie komorigia gose ng'ai agenda, ng'ina ochicha nainche kinde korwa igoro. Omanya gotebia omong'ina gete ng'a aye genda, oborie omo otebie mama aiche ekiagera narigirie omwana nyomba omborire. Bono inche gongotirimboka korwa igoro iga, nanyora ga nanyora gaki aba omwana oyio okondangeria ng'a ng'a baba, ng'a dady iga aitete oo aitete abana baminto aba abatigete ebituma ime. Bono gaki ayio. Nabo inche nayerore ekabira eyio, nabo naigwe nabo nakerora igo rituko ria rero riaba rikong'u, rende gaki baria bande bonsi babwate omoyo bwa ogwancha. Omwana oyo na omoroche iga adependete on us, tobwati kende twaite ereni igo korwa aye tu- tu two thousand and nine mpaka bono, nonya mbono nyasae obuya bwa nyasae bogototang'a bogotogendia iga. Bono oyo orabe na omoyo bwa ogwancha. Atosiire ase emipango eye, asiire nonya na omwana oria ekero agendereire obogima, ekiagera gaki buna bono tore iga nabo tore iga, nabo tore buna tore iga, ntwarenge iga lakini bono oborwaire bwagerire twaikeire buna twaikeire iga. Bono ayio naro ayio arenge, bono rende mbuya mono ase ogocha gotoa eng'ora. Ase amarieta nkorokwa Franc Nyabuto Nyambega, igo nde ndugu ya Ontita Saram. Buna bakwanire, amaene omwana oyo na omorwaire, obeire okorwara amatuko amange, rakini chitariri ekiacha gokora rituko ria rero. tana gochikora. Bono eyaika maambia chinsaa chinsaa ng'ee inye, chiarenge around saa inye, oyominto ontiete ocha gocha moino aria ongokora na ecount. Rogora aye omoMCA Michael Masasi, ogocha ogontebia ng'a abwo twabokire, omoisia ochire gochia ang'e nkogingerwa agochia, nere nabugire mbwati gochia ang'a nagende amaene nkogingerwa achie, bono rende, ekero yaikera igo, namotebia ng'a nabo okomofuatiria omanye ng'a oikire ororo agwo ase ekero gionsi, ake igo ototiga. toisaransete nabande togokora nabarabwo egasi aria obisi, basoka. Obisi eyio ere nse agwo agwo ase more mwaino agwo agwo. Bono ekero achicha, osoka obwati omwana oria kogenda, buna amobwati. Omwana oria oikaria, onyora yaani oyo Jackson ontito oikaria onyora ng'a mwana oyio taiyo oo, ochiire rioka. Naende omwana oria iga aikaria osunguka yaani naende ochicha ka, oirana ka. Bono buna omong'ina akwana, omwana oyio amaene, ekero ngire tari ase asiniini, namana koigwa bagokura korwa igaa. Nkominyokera aria gocha ng'a inki gose kiaba, narora ng'a abaibori baria bachire gochia iga chi chiduka. Bo tokominyoka gocha, nari nkoumera ng'a amaene omwana oria okorire incident eria. Naende bono ekero nachicha mpaka aria narigereria, nanyora omwana oitire oyo omonene, oyonde konye tinarora esauri ya obwoba boria, twaonchoka immediately. nabuga ng'a onye omwana oyo rende okorire incident eye ngoonchoka ndore ng'a aye akorete ki? Are. Nacha komonyora ore ekona moino aria, bwebisete, naenda mpaka ororo nainche amanyinga aa angosa ng'a omonto okorire egento ekabira keria, iga araimoke nainche. Nagenda namotebia ng'a isaransa agwo, oisaransa. Ekero aisaransa, twarwao twamobwata korwa aria. Twamoira gochia polisi moino aria, na abanyakenyoro, gose abanainchi, twamoira koenda twamobeka aria polisi moino. So omu na abaibori bakwana, omwana oyo orarwarire eperioti entambe, akoba muna akobasoka, abasoka naende mosuko ache aba buya. Buna bono engaki nere eyemo atweretwe embura y'amagena iga egatwa mpaka egasira. Bono togacha komanya ng'a omwana oyo okorire ki? Osarekire. Amaene, abana ba chimbwa babete abaya, naende mpaka bakarora amaabera gocha ase efamiri eye, bagakora even edonation ya omochango. Intwe gwakorete tokaa omoibori oyo iga airere omwana oyio nyagetari. Igo buna akwana, nabo nare gocha goteba nainche ng'a amaene, ensdent eye nabo yatobera eng'encho eyio. Na ekero twaika aria maate nyamache, ekero omwana oria are koborigwa aria, nakwana eng'ana akwana ng'a, ng'a nebirecha bire omotwe oye. Bono twasinywa ng'a ebirecha type ki? Bono ekero abasikari bare kona komochi. Eagera bamoteebia ng'a, Aye bono soa gochima agwo, bachie komanya rende mono ng'a inki kere omochando. Lakini omwana oyio orakorire ebinto bitari koba related nebiakora, igo. Nabo nare gocha gokoorera igo nkwore omogano oyio ng'a, onye assessment ere egokonya efamiri eye, ekonye gaki na amaabera amanene, nakorire.
Mwanche omorigereria tagete nkoire goika aase gekore eki giakorekanera, maiga chibando matega amatoke, abwo esito arure, nse obo tata omwabo, aiga noyo bono bwa omomura oyio, mataiga, noyo twatebigwa akorere eng'ana eye iga, Nabo oroche egetiringo buna kere inse aiga, korora ng'a iga noo nabo batirimbokera. Mwanche omorigereria oise korigereria iga, egetindacho nigo keraigekene negetiringo buna togokwana iga, ase chibicha biria bare moika korora, igo babegete amatuya amatoke korwa inse, iga abegete amatuya amatoke korwa inse, omanya kobanache emetwe, iga anacha oyomo iga amoaka iga omoigoro aa, na oyonde okorora ng'a buna araire iga, iga mwaka gose nkorwa aye iga, oise korigereria tayari ebikoroto bia omwana oyomo, Michelle na Gloria, nabo bakoorerwa inse aye iga, ebikoroto bia omwana oyomo nabio ebio omwancha omorigereria, amariga amanene, oise korigereria inse aye iga, amanyinga naro are inse aye iga, naende. Omosiiga oyo igo ise korora noakire emioro, okorora ng'a oyomo noamokorera aye iga omwanche omorigereria, namaiga ande amanene sana, abanyaroka abake konye batwarire obogima bwachakire kororekana, naende ase korigereria maata tona gotirimboka naye iga ne camera, abwo noo omwana oyomo aiterwe rogoro abwo, rakini oise gotirimboka egeti getiri egetiri egetirinko nkera gochia maata ase chinsiaga, ase ayagare open rakini rende mechi teri erang'aa. Isiko riaria omochie oyomo gokare maate, lakini gochia maate aa omochie onde gokare the far end, moina mochie toiyo, moina mochie toiyo ne chikagu, na rogoro aria omochie noro oyo bono mwabo. Eyio ng'a nonye na abana bare gokura, onde taiyo ore koigwa aminyoke aiche kobakonya. Omoganda o kabere okorora ng'a nigo amotirimbokigwe gocha aiga ase. Manyinga aye ng'ai are? Iga. Yes, omwana oyomo okorora ng'a gose okorora gose nonya amoitera iga manyinga naro achinki nonya chirege ibere isato nonya ne chimonyo nonya chire aiga, manyinga naro aye are inse aiga, omonto omorigereria, Michelle na Gloria, Obogima bwabo noo bwabutokera aiga. Bonsi babere barenge ebinyaroka, rakini rende togosaba ng'a Nyasae abeke enkoro yabo ase agaya, na Nyasae aremie efamiri. Nkwaigwa buna sokoro yabo agokwana namariga amanene, abanto barerire omochie oyo, abanto bachia abange omwancho omorigereria, abanto barerire okorera okonene, rakini rende togosaba ng'a Nyasae aetie ekerecha are. Kera echangere giachire gusii, ebinto biachakire gokoreka bitari biya. Banto baito naende ntagete nkwane nabagusi baminto ande onsi ase more, okorora ng'a ebirengereri biachakire gochanda abanto, okorora gose nobogima bwakong'ire, okorora ng'a gose nebinto biachakire gokong'a. Ekero okorigia na ebinto bigokoreka, kwanyorire oyomino obwate ebirengereri inchera tema komokwanera. Lakini rende atoigwete ng'a tata omwabo ochire goirwa ase egetaseni kiabanyanyimbo noyo are, na Abaibori baye nao baretwe gokwana nabarabwo, mama omwabo takonyara gokwana ase engencho iga are ase amariga amanene, na ntogochi komokwanera. Rakini togosaba ng'a Nyasaye areme efamiri eye iga gochakera bono goika omoyigo oyo bw'abana aba bono oerire. Mbuya mono. Aye mwan'one gaki gani nkweria nkong'akera, Ririkana, konya aka omorero otamarera timanyete inki kiaba, nere timanyete inki kiaba bakocha komoita gaki, aye bene bani.